Lok moni Lok moni ni wod pa ladit lobo tye ka barking mapinduzi Ni wod pa ladit lobo tye ka barking mapinduzi ni mapinduzi en aye omyero ocung i bar adege Lok enoni An atye ki lagamme. Lok moni lok moni ni omin ladit lobo omin ladit lobo ma dong obedo i lobo Acholi pi kare malac dok obedo ka tic ki lutela mukene i Acholi omin ladit lobo dong kombeddi tye ka wacci ni ngato mo mapat ki Mapenduzi dong gin pe gimito lok enoni. An atye ki lagamme, lok ma dano pere kwede ni Mapinduzi dong tye untouchable pien omin ladit lobo tye ki Mapinduzi, pien woda ladit lobo tye ki Mapinduzi, pien NRM. madongo, historicals, gitye ki Mapinduzi, lokke eno an atye ki lagamme, Acholi an i kwir me twenty twenty one an acung pi Acholi awaco ni kakama an atye ka cito ka cungo iye ni. peko tye kunnu. Awaco ni ka ma an atye ka cito ka cung iye ni peko tye kunnu en pekone mako Acholi. Wun jo mukene wutye ka neno calo ngati tye pye Acholi ento peko ma tye kwija-ni mako Acholi. Wun wucero lokka. I nge lacen ma kwio okato. Acholi tye ka koko pi mwaka me abicce pi kwero winyo lok ma an awaco. Wucako wuniang lacen ni, 'Ooh, politics kara obedo i dotti gem ada! 2026 an dong atye ka cungo wa gulen, ba dege layibi. Bed ki ngec ni wod aryemo wod lwo wod acoli mwaka ki mwaka me cungo omyero an abed ka cung kakama nongo an aneno ni peko pa acoli dong dit loyo iye an atye ki rights Ma mega ma an yena ni an acung ka ka mo keken, pen cik me Uganda bene yena ni acung ka ka mo keken. I 2021 acung ka ca atito peko, wukwero winyo lokka i nge lacen, wucako dugi caida ni latin ni kara ni ongeyo pingo en ebino. I 2026 An atye ka bino ka cung i Gulu, Badege Layibi Division. Peko pa Acholi ma obibedo dit pi mwaka apar ki wiye ka pe wangolo, wangolo wi peko, wangolo wi peko. Ma ka waweko peko-ni odonyo odoko pamanen peko itwa, ci wun, wan, lutinowa, likwayiwa ki lutino pa lutinowa wa ki lutino pa likwayiwa gibibedo ki rekod mo marac mada i wi lobo kany ma nongo rekodde rekod me koko ni gino moni ma yam onongo watwero preventing through bosmik, prevent-ti ongayowa. Bar dege layibi en aye mwaka ni ki mwaka manyen an amito camping iye me neno ne ni ka ada acholi mito ni kikony gi ci omyero wakony acholi ki kwero mapenduzi pe obed MP kwero mapenduzi pe obed MP. Ka miyo timowa pe okonyo kora ki kwero mapinduzi, ci wukur tere ma a ki i lobo madi. Wukur tere ma a ki i lobo madi. Lok mo ni, Oo, mapinduzi tye ki backing pa wode ladit lobo, Ma Penduzi tye ki backing pa omin ladit lobo. Ma Penduzi tye ki backing pa NRM madongo. Eno ni lok pa jo ma pe ngeyo gin ma tye ka bino i anyim. I kare ma Yam Bosmik waco ni peko moni tye, lutela moni tye ka cato dano lapiny lapiny, wun wutamo ni oo, ngadi en aye obedo won kom ma oloyo ki i districts weng me Uganda. Ngadi en aye otiyo matek loyo ki i districts me Uganda weng. Ngadi, ngadi, ngadi. Ma pe wungeyo ni coro kitye ka cwene lape piny? An abino ka lweny i kom ngat ma obiketo Acholi i peko pi tyen me aryo after peko pa kony. Wod pa ladit lobo pe bolo kwii. I Acholi, wod pa ladit lobo pe bolo kwir Baadege, wod pa ladit lobo pe bolo kwir i Acholi, omin ladit lobo pe bolo kwir Baadege, omin ladit lobo pe bolo kwir i Acholi. In ibolo kwir kany, an abolo kwir kany. Wakonyo paco. Wakonyo paco. Position pa Acholi

ma in ibino ni kitii ki in atiya calo broker ma in pe itwero making your own decision imito ni kitii kwedi calo broker pien in imaro lim pien in ibwolo dano ni itye pi kaka kun itye pi gin mapat

Dong komercani otim bot mic ma yam Acholi oye ni oti ki gamente-ni, otim tye ka penyo gamente ni, Gamente, position pa Acholi tye ka kwene in the national politics me Uganda? Pien lok moni ni kimiyo it bocmic position me bedo mobilizer, kimiyo it bocmic office ni presidential adviser, kimiyo it Mapinduzi kono me bedo kono i rwom mene, kimiyo it Rutema, kimiyo it Mao me bedo minister, Kimiyo it Beatrice Anywar ni Minista, kimiyo bot Lillian Aber Minista, Oryem Okello Minista, Onek Hillary Minista, kimiyo bot ngato moni RDC, kimiyo bot jo moni Disu, kimiyo bot ngato moni Kau, kimiyo bot ngato moni DPC, kimiyo bot ngato moni RDC, position eno ni pe pa Acholi. Otim Bosmic pa Aryemo tye ka penyo ni, Kwir me 2021 Kwir me 2021 General Elections ma Bosmic otimo mobilizing Acholi-o as a whole me cwako gamente-ni ma gobane. Acholi onongo ngo? Wan waye tic ki gamente, wabimedde ki tic ki gamente. Komiti cawa ni an atye i Acholi Inn, gang pa Otema Awany. An atye ka koko pi Otema ni Otema ma otiyo matek pi gamente-ni, komiti cawa ni kimito bayoneo pi Mapenduzi. Otema otiyo matek olwenyo pi kony gin olwenyo pi Acholi Otema versus Kony olwenyo pi Acholi Otema oye tam pa ladit lobo Otema okwere ki dul dano mapol ata Ento pingo omin ladit lobo Favoring Mapinduzi ma pe olwenyo gin nikony-nyi? Pingo woda ladit lobo Favoring Mapinduzi ma pe olwenyo gin nikony-nyi? Ngo ma tye ka timme? Ngo ma tye ka timme ma myero ayuba? Wan watye ki lworo i kom mapenduzi pien rumors tye pol. Wamito lubo kor rumors. Awaco ni rumors, winy cik iye iti. Rumors wamito lubo kore i 2026. Oweko boss mego Tim obino baa dege layibi. Wamito lubo kor rumors. Rumors moni waco ni. Mapenduzzi kimito favoring pien otingo land titles me gulo oweng omiyo ka moni ni Mapenduzzi otingo land titles oweng omiyo meno lworo pa Acholi ni Mapenduzzi gin Mapenduzzi kombeddi tye ka tic ma lubbe ki magoba ma kitye ka mine pi cato Acholi. Mono Rumors co an macalo dano ma myero bino ka telo Acholi i yo matir, omyero abin abin alub kor Rumors ni Mapenduzi? Is it true ni Land Titles pa dano ma igulu in itingo imiyo ka mo pi yenyo yo ni? Is it true? Pien peya wa confirming, omyero an abin ka cungo kedi wek wa confirming. Jo ma tye ki information okonywa pien lok eni rumors. Dong rumors nongo myero wayenyo kore wek ka wanongo ni kitye ka balo kitye ka balo nying Mapenduzi abala nongo wan wakonyo Mapenduzi wek lwak onge lok ada. Ka wanongo ni Mapenduzi bene tye ka timo jami ma kit meno myero bene wakony Acholi. Position pa Acholi tye ngo in the national politics me Uganda? Rwom ma ladit lobo omini wa eni ko wan individuals eni rwom i pe rwom pa Acholi. Wa mito gin ma konyo kaka Acholi directly in terms of kwan, in terms of job opportunity, in terms of security, in terms of development, in terms of jami mapol. Pe iwac ni rwom ma kimiyo ki boss mig onyo office ma kimiyo ki boss mig kadi bed iwinyo ni kimiyo verbally ci dong in iwac ni aa wan actually dong watye maber. Wan actually pe watwero bedo maber kun nongo wa boss mig ma iwaco ni kimiyo iro office bene pud nongo tye akoko ci nongo actually tye maber. Wan pe watwero bedo maber on assumption. ni offices ma kimiyo ki lutinowa ni dong dong tye ka konyo Acholi kun lutinowa ni ma gitye i lutela-ni gitye very selfish, greedy ma pe gitwero konyo kaka so wamito gino mo ma nyuto ni gamente me Uganda tye directly ki Acholi ma nongo pe gi relying on. Rwom mo ma kimiyo ki latin mo. Wamito gin ma bino bot lacwili directly from gamente. Moni ma ngak through lutino acwili ma kicimo gi ni. Those are small small bargains. Wamito position pa kaka acwili. Wan aye obolo kwi ma loyo i 2021 ma goba wa ngo? Ngweny ngeya wek angweny ngeyi. Man aye politics me 2026 ma oboji tye ka bino iye i bar dege layibi. I niang mapenduzi, position ma megwa en matino tino tino tino eni pe konyo Acholi eni konyo families ma megwa, konyo lutinowa directly, konyo wan. Wamito gin ma tye pi actually, iwinyo, ma i financial year mo keken nongo gamente tye ki report ma en making ni i i actually wamiyo billions ma kit man me konyo kwan, konyo fur, konyo girl child, konyo war veterans, konyo dwog paco, konyo nga, this is what we want, Lubanga omidiwu gum.